Noswaith dda a chroeso i bawb i'r live yma heno, a croeso hefyd i pawb sydd efallai yn gwylio'r recordiad yn hwyrach ymlaen. Uh, neis iawn cael chi yma, ac um, gobeithio bod chi yn cael bydd erbyn hyn allan o'n um, cyfres ni o 30 diwrnod, uh, 30 awgrym i wneud efo Microsoft 365. Felly heddiw, da ni'n mynd i uh, gario ymlaen ar yr un thema, Ac da ni'n mynd i edrych ar Microsoft Teams a da ni'n mynd i hefyd edrych ar Microsoft SharePoint a be ydy'r um, cyswllt rhwng y ddau o hyn. Felly, um, heb ddim uh, mwy o oedi, dwi am rannu'n sgrin fan hyn a dwi am fynd trwy yn sydyn efo chi sut mae SharePoint yn sail i, i gyd o'r um, kind of rheolaeth ffeils um, os na o fewn Microsoft Teams. Felly, dyma ni, na i just rhannu'n sgrin yn fan hyn. Oce, okay, felly dyma fi yn yr uh, client Microsoft Teams yn fan hyn. Hwn di'r ffordd gorau i ddangos hwn i chi i ddechrau fe. Felly, Da chi'n gweld yn yma ar y chwith bod fi mewn um, tîm o'r enw Fiesta Food. Dwi yn defnyddio um, yr tîm yma yn weddol aml i wneud yn demos, ac rheswm ydy, um, dwi yn hoffi lot o bethau o um, Sbaen. Dwi'n hoffi'r bwyd, dwi'n hoffi'r diwylliant, dwi'n hoffi'r pobl, Um, felly dyna pam dwi'n defnyddio hwn. Mae'n rhoi bach mwy o amser i fi edrych i fewn i bethau fydda i'n defnyddio ar gyfer y demos, ond hefyd sydd yn defnyddiol i fi ddysgu mwy am yr gwlad, am yr iaith, am y diwylliant. Felly, um, heb fynd ymlaen am hynna di mwy, dwi am gario ymlaen yn fan hyn, a dwi am ddangos i chi, da ni yn yr sianel general yn fan hyn, felly dwi wedi mynd i'r tab Fails yn y sianel General. A fel welwch chi, mae gennym fi ddau fail i fewn yn fan hyn. So, dwi ddim yn edrych yn um, ddiddorol iawn ar hyn o bryd. So, be fydden ni'n neud yn fan hyn? Be di'r pethau mwyaf syml allan ni'n neud ydy, wel, fydden ni greu i fyny fan hyn, fydden ni greu folder newydd, neu fydden ni'n gallu creu yn syth, fydden ni'n gallu creu dogfennau newydd. Felly, dyn ni'n gallu creu hwnna, a wnaethon fynd yn ei syth i fewn i Word. Dyn ni'n gallu gwneud hyn i gyd heb symud allan o Teams. Da chi'n gweld, mae gennym fi um, gleient Microsoft Word jyst iawn efo i gyd o'r nodweddion fyswn ni'n cael yr app desktop yn fan hyn. Felly, da ni'n gallu gweld Mae yna llwyth o bethau dyn ni'n gallu gwneud efo'r fersiwn yma sydd o fewn Teams, sydd ddim rhaid i ni hyd nod fynd allan o Teams i weithio ar Microsoft Word. Felly, dwi am gau hwn rwan. Cofiwch, da chi'n rhaid i ofyn unrhyw gwestiynau fel da ni'n mynd ymlaen heddiw, so um, just galwch allan um, neu rowch um, comment i fewn os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau. Felly, da ni wedi creu un dogfen newydd yn fan hyn. Da ni hefyd yn gallu efallai sortio drwy greu ffolderi, er enghraifft, yn fan hyn. Felly, da ni'n gallu creu strwythyr o ran y ffeils yna. Um, a da ni'n gallu gwneud pethau fel uwchlwytho ffeils eraill. Um, da ni'n gallu cysoni hein lawr i'n cyfrifiadur i weithio arnyn nhw. um, neu dyn ni'n gallu lawrlwytho copi o'r ffeil yna, er enghraifft. OK, felly symud ymlaen rwan i be dyn ni'n sôn am pen dyn ni'n sôn am SharePoint. Wel, mae SharePoint yn app arall um, o fewn Microsoft 365. Felly, newch chi weld yn fan hyn, so pen dyn ni yn y tab Files o fewn Teams, mae gennym ni fotwm yma yma'n deud agor yn SharePoint. Felly, Yn fan hyn, dwi am glicio ar agor yn SharePoint. A gewch chi weld rwan bod hwn wedi agor i fyny i fi uh, mewn um, porwr, porwr gwe. Felly, be newch chi weld ydy, nes i ddod i fewn yn fan hyn o'r sianel gyffredinol, neu general channel, ac yn fan hyn, mae wedi rhoi fi syth i fewn i folder general yn fan hyn, ac mae hein i gyd efo yn union yr un files, so folder newydd, dogfen newydd, uh, menu a menu arall yn fan yna. Felly mae hein i gyd yr un files, yr un folders, hwnna ydy i ddweud y gwir yr um, lle mae'r files yma yn cael eu cadw. Felly mae SharePoint yn sail yn hollol o ran files um, i ein uh, tîm o fewn Microsoft Teams yn fan hyn. Rwy'n ta, fe ni weld hynna hyd nod yn gliriach. Felly, os da ni yn mynd o'r general folder yma fyma, da ni'n gallu mynd un lefel i fyny i documents, so dogfennau. A newch chi weld fan hyn rwan bod ni efo rhyw chydig o folders yn fyna. A be newch chi weld ydy bod y folders ma'n dilyn strwythyr yr sianeli i gyd. Felly, os dwi'n edrych ar hein rwan, mae gennym fi un general yna, mae gennym fi announcement, mae gennym fi budget, uh, mae gennym fi uh, tyga. Dydy human resources ddim yna, mae hwnna fo clo bach wrth ymylo, a na ni ddod i hwn mewn ella um, un o'n uh, awgrymiadau eraill yn hwyrach ymlaen, ond peidiwch poeni am hwnna am rwan. So mae hyn i gyd yn fyna, ac os dwi'n mynd i fewn yr er enghraifft i budget, a dwi'n mynd i fewn i budget ar Teams, uh, ac yn mynd i fewn i files, a wedyn os dwi'n agor SharePoint yn ôl, newch chi weld bod hwnna union rhywun peth. Felly mae'r strwythyr yn aros yn debyg iawn rhwng Teams a rhwng SharePoint. Felly be di hwn ydy safle Teams, maen nhw'n galw nhw, o fewn SharePoint, a mae'r safle tîm yn cynnwys yr dogfennau yma, a hwnna di'r stor ar gyfer yr ffeils mae gyd o fewn Microsoft Teams. Mae o hefyd yn cynnwys uh, notebook, mae o hefyd yn cynnwys tudalennau lle ydych chi'n gallu, gallu rhannu gwybodaeth efo'ch tîm, um, ac da ni'n gallu wedyn hefyd wneud chydig bach mwy o ran ffeiliau na, na fyswn ni yn gallu yn Microsoft Teams. Felly, newch chi weld yma'n hyn yn Teams, i fyny ar y top. Mae hwn yn weddol syml beth ni'n gallu gwneud. So, dyn ni mond yn gallu creu ffeil newydd, neu dyn ni'n gallu um, kind of, cysonilau'r cyfrifiadur, er enghraifft. Ond pan mae'n dod i SharePoint, da ni'n gallu ychwanegu pethau fel colofnau ychwanegol o wybodaeth i'r ffeil yna. So da ni'n gallu deud, er enghraifft, pryd mae hwnna, um, neu pwy di'r person sy'n gysylltiedig â'r ffeil yna. Um, da ni'n gallu rhoi um, hyperddolen i fewn yna i um, i gysylltu fo â kind of, uh, gwaith arall er enghraifft, um, neu dyn ni'n gallu rhoi llun yna, so dyn ni'n gallu rhoi be maen nhw'n galw metadata um, i fewn ar gyfer y ffeils yma, a mae hwnna'n gadw i ni wedyn edrych am y ffeils, gweithio fy ffeils mewn ffordd chybach gwahanol, chybach mwy modern. Yym, a wedyn hefyd, mae yna opsiynau ychwanegol wedyn o ran kind of creu pethau maen nhw'n galw fel power apps ac awtomeiddio um, o ran y pethau ni'n gallu gwneud o fewn SharePoint. Felly, SharePoint ydy'r sail i'r system ffeiliau o fewn Microsoft Teams, Mae hwnna'n feddwl bod ni efo pŵer SharePoint i gyd tu nôl i Microsoft Teams, a fel dych chi'n gweld, be ydy SharePoint ydy jyst app arall o fewn y system Microsoft 365, a mae hwn yn bwysig ofnadwy i'r ffordd mae Teams yn gweithio oherwydd yr kind of, um, yr, yr dibyniaeth yma ar SharePoint er mwyn gweithio fo ffeils. A dyna ni. Felly, dwi'n gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth allan o heddiw. Um, os ydych chi ddim yn gwybod yn union sut oedd uh, Microsoft Teams yn... Um, lle oedd Microsoft Teams yn rhoi ei ffeils cyn hyn, uh, gobeithio bod chi'n kind of dall hyn ychydig bach yn well erbyn hyn. Ac os ydych chi efo diddordeb mewn dysgu mwy, ewch draw i'n gwefan ni. Mae'r uh, cyfeiriad ar wylod y sgrin rwan. Felly yn fyna, da ni efo blogs, da ni efo link i'n academy hefyd, sydd efo cwrsiau ar Microsoft Teams er enghraifft. Um, felly, ewch draw, caelwch golwg, a gadewch i ni wybod hefyd be fyswch chi'n hoffi gweld yn yr sesiynau nesaf da ni'n neud. Oce, okay, diolch yn fawr iawn i bawb am ddod ar heno. Um, gobeithio newch chi fwynhau gweddill no noson neu gweddill y diwrnod lle bynnag gyda chi. Ac um, na ni gobeithio gweld chi fory am y tip nesaf. Oce, diolch yn fawr iawn. Hwyl.